Voilà, ech begréissen Iech alleguerten. Also och merci, dass Der komm sidd op eisen, nei op eiser éischter Pressekonferenz elo no der, no der Vakanz. A mir haten haut de Moien dann eisen Nationalvirstand. Et sinn do verschidde Sujeten, wou ech net drop weider aginn. Eis Nominéierung, déi mir nach um Lafen sinn, ze maachen hu respektiv och, dass mer eis haut de Moien ënnerhalen hunn am Kader vun de Sozialwale vum nächste Joer, och wat eis eege Lëschten ubelaangt fir d'Chambre des Salariés an esou weider. Dat erspueren ech Iech. Awer haut huet sech natierlech D'Saach konzentréiert op der enger Säit op verschidde betriblech Situatiounen, ënner anerem de Konflikt, dee mer am Beräich vun dem Kollektivvertrag am Bâtiment hunn, kommen dono nach drop zeréck, awer och ganz positiv Noriichten iwwert nei Kollektivverträg, sief et bei der Uni zu Lëtzebuerg, sief et bei Hush an Emm, am Commerce an kommen herno kuerz drop zeréck. Am Mëttelpunkt stung haut net déi lafend politesch Dossieren, well am Moment ginn der net grad vill, aus bekannten Ursaachen, no Parlamentswahlen de 14 Oktober. A mär hunn jo am Virfeld vun deene Wahlen als OGBL eng Kommunikatioun gemaat vun all eise Fuerderungen, och par rapport zu deenen Themeberäicher, déi virun allem an éischter Linn vun de Gewerkschaften zur Aarbecht stinn. Mir haten dat alles gemaat, och iwwer Publikatiounen, ënner anerem OGBL aktuell an eng extra Publikatioun dozou. A mir hunn dann elo d'Analys gemaat vun den eenzelne D'Programmer vun den eenzelne politesche Parteien, déi elo sech zur Wahl stellen, an déi Diskussioun, déi war haut de Moien am Mëttelpunkt vun eisem Nationalvirstand. Et ass esou, et ass esou, dass elo hei eng Dier zou, d'Fënster zougemaach gëtt, well soss héiert kee méi deen aneren. Et ass esou, datt ee jo an dëser Zäit da vill gefrot gëtt, wat een dann hält vun den eenzelne Programmer vun de politesche Parteie respektiv wou ee selwer gesäit als Interessensvertriedung vum Salariat, wou et soll higoen. Da gëtt gefrot, wéi, ob een dann eng Wahlempfehlung mécht oder net mécht. An ech probéieren dann haut als OGBL dodrop eng Äntwert ze ginn. Dat éischt awer eng Virremarque, Vum Fong hier ruffe mär all Leit, all Wieler hei am Land, wuel wëssend, dass 50 Prozent vun eiser Populatioun net wahlberecht sinn, mee déi, déi wahlberecht sinn, gitt alleguerte wielen. Dat ass scho mol wichteg. Mär wëssen, dass ëmmer bei deene leschte Wahlen, och Kommunalwahlen, Parlamentswahlen, awer et eng staark Abstention gëtt. An et ass emol en éischten Appell, dass zumools an deenen Zäiten, déi lafen, et ganz wichteg ass, egal wat engem seng politesch Meenung ass, sech un politeschen, demokratesche Wahlen ze bedeelegen. Dat ass fir eis e ganz kloren éischten, éischte Message. Den zweete Message, dat ass, dass all déi, déi wahlberechtegt sinn hei am, am Land, a mir wëssen, dass e groussen Deel vun der Populatioun et net ass, dass déi, déi et sinn, dass déi och an hirer Décisioun, wat se wielen, wéi se wielen, Un all déi denken, déi net wahlberechtegt sinn, un all déi Populatiounen, déi hei am Land liewen, déi also déi Méiglechkeet net hunn. Dat sinn einfach emol zwee Opriff, déi mer generell wëllen als OGBL maachen. An da komme mer zu der Fro, Wat ass eigentlech d'Wahlempfehlung vum OGBL? An ech wëll dat elo Bëssen an zwou Partië maachen haut de Mëtten. Dat Éischt, dat ass eng allgemeng Approche, an ech mengen, dat ass nach grondsätzlech och vläicht déi wichtegst bei der Wëllensbildung, déi mer wëlle bäidroe bei den eenzelne Wieler. An dat Zweet, dat wär da méi en analyteschen Deel, wou mer, Dir wësst, mir hunn eng Partie rout Linnen gezunn am virun elo der Ausschaffe vun de Programmer a mir hu bëssen analyséiert, wat déi eenzel Parteien, net an hiren Äusseren no baussen, wat offiziell an de Wahlprogrammer steet. Mir hunn do eng vergläichend, e Verglach gemaacht. Ech mengen, Dir hutt dat och virleien. Dat, wat Der elo virleien hutt, dat wäert en Dossier si vum nächsten OGBL aktuell, dee mer, dee mer erausginn an deen eben deen Usproch huet, op deenen eenzelnen Themen déi Vergläicher ze maachen. Wann ech elo op dat éischt zeréck, a mir wäerten dat dann och kommentéieren, a wann ech elo op dat éischt zeréckkommen, als allgemeng Wahlempfehlung, ass et esou, dass mer dem Wieler soen, an do wenden ech mech an éischter Linn un d'Wieler, déi Salarié sinn, un déi Wieler, déi Salarié waren an haut Rentner sinn, dass se dat éischt se ganz genau kucke bei den eenzelne politesche Parteien a wat wat a Richtung geet vun enger Politik, wou dat Wichtigst ass, dass d'sozial Ongläichheeten hei am Land reduzéiert ginn. Dat ass dat aller aller Wichtigst. An dat Zweet ass, an dat ass direkt domat gekoppelt, dass par rapport zu deenen Zukunftsdiskussiounen, net onbedéngt déi lafen, mee déi noutwenneg sinn, an dat ass op der enger Säit déi ganz technologesch Entwécklung vun eiser Gesellschaft, ech sinn deen, deen net just vun Digitaliséierung schwätzt, mee dat geet och a ganz aner Technologien nach, Nariwwer, dass an dee rapide Wandel do, mat alle Konsequenzen, déi dat fir d'Wirtschaft, d'Gesellschaft an domat fir d'Aarbecht an d'sozial Liewe vun de Leit huet, dass éischstens zu deem Punkt an zu deem Zweeten, an deen ënnermaueren ech och déi absolut Noutwendegkeet, dass mer eis an eng carbon-arm bis carbon-fräi Wirtschaft a Gesellschaft bewegen, well d'Klimaziler, déi mussen erreecht ginn, soss gëtt et mëttel bis laangfristeg ebe Katastrophen, déi virun allem och ëm eng Kéier, déi an éischter Linn mol. an éischter Linn, kéint een och soen, an éischter Phas treffen, déi eben elo net déi Stäerkst an der Gesellschaft sinn, dass dat den zweete Punkt ass, dee muss a Betruecht gezu gi bei der, bei dem, bei dem Aschätze vun den eenzelne politesche Programm, woubäi deen zweete Punkt muss gebonnen sinn, dass een all déi Entwécklunge kuckt virum Hannergrond, dass dat net géint d'Interesse vum Salariat gemat gëtt, mee mat dem Salariat an am Interesse vum Salariat. Dat sinn esou déi zwou Haaptlinnen, wann ech als OGBL elo eppes ze empfeelen hunn par rapport zum Wieler, genau do d'Iwwerpréiwungen ze maachen. An ech kommen op déi Fro, den éischte Punkt zeréck, deen ëmmer erëm mat deem aneren Punkt direkt zesummenhänkt, dat ass vernetzt, dat ass d'Fro, jo, wat ass dat dann, Ofbau vun de sozialen Ongläichheeten? An Do ass et ganz wichteg, dass een déi Politik wielt, déi éischtens emol fir d'Ofsécherung an d'Stäerkung vun den öffentlechen Dingschtleeschtungen antrëtt. Firwat? Ma aus deem einfache Grond, well mer generell sozial Ongläichheeten nëmmen da verréngeren an deem Moment, wou ee fir eng Politik antrëtt an och déi wielt, déi eng Stäerkung vum Sozialstaat bedeiten an net seng Schwächung oder seng Stagnatioun. Ech maachen och do eng Klammer op an ech maache se erëm ganz schnell zou, well eben am Mëttelpunkt vu villen am Moment Evenementer, virun allem och an Europa, ebe steet nämlech déi ganz Entwécklung vu rietsextremen, nationalpopulisteschen, faschisteschen an esou weider Beweegungen, déi et mëttlerweil fäerdegbruet hu bis an d'Regierungen an Europa virzedréngen, ass et déi. Gëtt et nëmmen vum Fong hier eng grondsätzlech Äntwert, huelt deenen Beweegungen all de sozialen Nährbuedem ewech, fir dass se iwwerhaat kënnen entstoen oder sech weider entwéckelen. An da schwätze mer vum sozialen Europa. A mer schwätzen, wa mer vum sozialen Europa schwätzen, vum Ofbau vun de sozialen Ongläichheeten. An dat mécht een nëmmen, an dat soll haut ganz räit gesot ginn, duerch eng Stärkung vum Sozialstaat an net Duerch iergendwou seng Schwächung oder Stagnatioun. Sozialstaat, ech resuméieren dat, dat ass op der éischter, op der, direkt mol op der éischter Plaz ass dat staark öffentlech Dingschtleeschtungen an alle Beräicher, déi een do drënner kann zielen, ob dat d'Schoule sinn, ob dat d'Gesondheetswiesen ass, ob dat d'Sozialwiesen ass, ob dat den öffentlechen Transport ass, all méiglech Infrastrukturen, ob dat d'Administratiounen sinn, staatlech Administratiounen, kommunal Administratiounen, alles. An hale mer op, déi Beräicher ze privatiséieren, dem private Commerce zoukommen ze loossen. Dat sinn Entwécklungen, déi och permanent bei eis passéieren. Domat muss ofgestockt ginn an a säin Géigendeel ëmgedréint ginn, dass esou wou mer eben e Sozialstaat ofsécheren a sozial Ongläichheete ofbauen oder zumindest net méi staark gi loossen. An dat leeft ganz staark iwwert d'Service publicen, well wa mer déi privatiséieren, ass dat Geld fir déi Räich. Op där anerer Säit sinn et och nëmmen déi, déi sech dann déi Leeschtunge kënne leeschten, ëm déi et hei geet. Dat Zweet ass, Sozialstaat bedeit natierlech staark sozial Leeschtungen. An do ass et ganz kloer, dass eben d'mëttel-, ënnescht Akommesschicht, d'mëttel Akommesschicht an hire Méiglechkeete musse gestäerkt ginn iwwert eng Weiderentwécklung vun de Sozialleeschtungen. Ech soen dat elo hei allgemeng, ech zielen net déi eenzel elo op, do kënne mer herno nach drop ze schwätze kommen, mee grondsätzlech ass et dat. Den drëtte Pilier an der ganzer Diskussioun Patten ewech, awer wierklech Patten ewech vun den öffentlech sozialen, solidareschen, entschëllegt, solidareschen Sozialversécherungen, Gesondheetskeess, Renteversécherung, Pflegeversécherung an esou weider. Just zur Erënnerung, Mir hu gesinn, dass no der Kris, wéi staark dass déi öffentlech solidaresch Sozialversécherunge stabiliséiernd waren an u sech, geschützt hunn virun engem weideren Auseneeklaffe vun de Schéieren zwëschen deenen, déi et hunn, an deenen, déi et net hunn, welche Rôle déi Versécherungen do gespillt hunn. A mer sollen endlech hei ophalen, ëmmer erëm Ugrëff op déi Versécherungen do ze maachen. Dat ass also och den drëtte grouse Choix, deen hei ze treffen, ze treffen ass. De véierte Sozialstaat-Punkt, dat sinn, dat ass d'Steiergerechtkeet. Mir hunn et ëmmer erëm betount, dat ass jo eng Wourecht, e staarke Sozialstaat, dee brauch vill Steieren, dee brauch genuch Akommes, fir sech dat kënnen ze leeschten. An dat kritt e just iwwert d'Steieren. An do ass et wichtig, dass Steiergerechtegkeet geschaf gëtt. Mir sinn hei am Land trotz, a mir hu se ënnerstëtzt, d'Steierreform, déi gemat ginn ass, mä mir sinn awer wäit vu Steiergerechtegkeet hei am Land. Et gëtt e Risenënnerscheed An der Besteierung vun der Aarbecht, also vun deem wat mir als Salaire verdingen an all deenen déi iwwer Kapitalerträg Revenuen hunn, do gëtt et riseg Ënnerscheeder an der Besteierung an déi mussen erofgesat ginn, aus der Welt geschaaft ginn. Dat ass e ganz, ganz wichtige Punkt. Dat selwecht gëllt fir d'Betribsbesteuerung, ech kommen herno nach drop zeréck. Et ass vum Fong hier aberant nach drun ze denken d'Betribsbesteuerung weider nach erofzedrécken a wéi gesot, ech kommen drop zeréck. Steiergerechtegkeet, dat bedeit eben och Gerechtegkeet op der Distributioun oder vun der Repartitioun vun dem Steiervolumen, deen an engem Stat, an engem Stat erakënnt. Wann ech elo sozial Ongläichheeten ugeschwat hunn, Sozialstat, da geet dat net duer. Mir brauchen dann awer och an der éischter, sougenannter éischter Repartitioun, nämlech déi beim Loun, Dann och Gerechtegkeet oder ordentlech Léin an ordentlech Léin, an ech betounen dat nach eng Kéier als OGBL, dat bedeit, dass dat och Léin sinn, déi en phase sinn mat der Entwécklung vun der Produktivitéit, déi en phase sinn mat deene betribleche Resultater, déi an de Betriber, an de Betriber erakommen. An dat bedeit konkret hei zu Lëtzebuerg ganz genau kucken, wat hei zu der nationaler an allgemenger Lounpolitik Gesot gëtt. Ech kéint elo d'Stéchwierder hei ginn. D'Stéchwierder, déi sinn natierlech op där enger Säit den Index, kommen och do nach enke drop zrëck, wat dann déi eenzel Parteien dozou soen, an dat Zweet ass d'Bedeitung vum Mindestloun. An ech widderhuelen nach eng Kéier hei als OGBL, mir wäerten eis hei net ginn hei am Land, bis de Mindestloun strukturell sech entwéckelt huet, och e Punkt, wou op deem ech nach zrëckkommen. Dat gëllt awer och insgesamt fir d'Lounpolitik. An ech hunn virdrun. Verbindung gemaat zu deenen, zu deenen Entwécklungen, déi am gaange sinn, an dass och also do sozial Ongläichheete vum Fong hier iwwerhaat keng, keng Plaatz hunn. Dat ass d'Gestaltung vun der Aarbecht, d'Aarbecht vun der, vun der Zukunft. Da si mer bei den Aarbechtszäiten a bei u sech enger Organisatioun vun den Aarbechtszäiten, vun den Aarbechtsbedingunge generell am Interesse vum Salariat. An dat kann och keng eesäiteg Geschicht sinn, do kommen ech dann och nach drop zeréck. A wann een insgesamt d'technologesch Entwécklung kuckt oder, wéi ech et ugeschwat hunn, d'Noutwennegkeet an eng karbonaarmes fräi Wirtschaft a Gesellschaft ze kommen, da wësse mär, dass, an ech betounen dat hei och par rapport zu villen Diskussiounen, déi am Moment hei am Land lafen, do kann een dee Wee, dee kann een net gewannen, dee Match kann een net gewannen, wann ee mengt, dass dat kéint iwwert iergend e Wee vun Technologiefeindlechkeet goen. Mir brauche modern, innovativ Technologie virun allem fir och all déi Défien opzehuelen, déi an eng Richtung geet, déi ebe vu karbonaarmer bis karbonfräier Wirtschaft a Gesellschaft. Ouni dat ass et net ze maachen. An dat bedeit och fir Lëtzebuerg, dass mer agebett sinn. Wann een dee wéilt gewannen, da muss een dat och gewannen iwwer de Wee vun enger gemengsamer europäescher Wirtschaftspolitik an net an enger Politik, wou ee seet, hei ech kucken, wat déi Korinthe sinn, déi mech interesséieren, an déi aner kënnen de Rescht huelen. Nee, dat muss schonn eppes si wat absolut koordinéiert gëtt, ech betounen dat elo, well mer am Moment an Europa do wäit ewech si vun deenen Noutwendegkeeten, wat koordinéiert ass, esouwuel um Plang vun der Fro vun der Schutz vun der Ëmwelt, dat heescht och der Technologie, déi ëmweltfrëndlech ass. Alles dat, dat mécht een, dat wäert een doudsécher net eleng hei zu Lëtzebuerg fäerdeg bréngt, wann de Rescht net matzitt. Also dat solle mer eis hei guer net umoossen. Dat sinn also an deem Sënn falsch Diskussiounen. A wann een, wann een dat wierklech vill ze vill enk gesäit, an op där anerer Säit wëll ech da betounen, wat d'Aarbecht ubelaangt, d'Aarbecht vun der Zukunft bedeit och, dass, an ech soen dat och, an elo maache ech da fir d'zweet Kéier déi Klammer op, dass wann een all déi negativ politesch Entwécklungen an Europa kuckt, dann huet dat och ganz vill mat Zukunftsangscht vun de Leit ze dinn, d'Zukunft vun hiren eegenen sozialen a beruffleche Perspektiven, déi vun hire Familljen, déi vun hire Kanner an esou weider An dat heescht, dass een déi Ëmbréch an der Gesellschaft, ech hunn et virdu betount, ganz tiesch ass, muss Mammsalariat maachen, an deem sech eben do hiert Liewe verbessert statt verschlechtert. Da kritt een och eng ganz Gesellschaft mobiliséiert, dee richtege Wee ze goen. De ganze Contraire ass de falsche Wee a féiert zu nach weideren negative politeschen Entwécklungen. Dat just zum Elo zum Allgemengen. Do läit eigentlech d'Wahlempfehlung vum OGBL, datt jiddwer Wieler genau an de Programmer kuckt, welch Parteie, Partei oder Parteien op deen do Wee ginn an op welch et net net maachen. Wann Der elo erlaabt, da giff ech dann op dee Verglach iwwergoen, dee mer eis proposéiert hunn. an déi mär, mär hu dëst Joer keng Wahlbriefsteng verschéckt, wou dann d'Parteien grouss konnten äntweren. Mär hunn et einfach vill méi einfach gemaach, mär hunn déi eenzel Wahlprogrammer vun eenzelne Parteien mateneen verglach an dann gekuckt, wat dat fir eis wichteg Punkten eigentlech bedeit. An ech wéilt an deem Kontext mat der Lounpolitik ufänken. Mär haten eng rout Linn gezunn, dat ass Den Indexsystem, wéi mer e kennen, wou mer gesot hunn, dass mer wëllen, dass d'Parteie sech ganz kloer fir dee System ausschwätzen a ganz kloer soen, dass se vun all Manipulatioun ofgesinn. Dir erënnert Iech. Sou, dann hu mer gekuckt, wat soen dann déi eenzel Parteien dozou. An do ass et ganz interessant, dass eigentlech de Message vum OGBL bei verschidde Parteien ukomm ass an der Indexfro, nämlech dass d'LSAP DP, déi Lénk an d'KP eins der Meenung sinn an dat och ganz kloer schreiwen, dass den aktuellen Indexsystem, dass si sech total dofir ausschwätzen an un deem näischt änneren. Interessant ass, dass bei deene Gréngen den Index guer net behandelt gëtt an hirem Wahlprogramm. Ech weess net firwat. Ass dat vergiess ginn? Mee wann et vergiess ginn ass, Heescht, kann ech natierlech och do Froe stellen, fi, an dann maachen ech eben och, an ech profitéieren haut vun der Occasioun, dann ganz kloer deene Gréngen ze soen, do feelt eppes an Ärem Wahlprogramm an Dir hutt elo nach eigentlech zwou Wochen, fir ganz kloer zum Index eng ganz kloer Positioun anzuhuelen. A mir hu jo och ëmmer gesot, wat fir eis wichteg ass, dat ass, dass ee kloer Positiounen anhëlt a keng, déi iergendwou kéinte falsch verst, oder déi net eendeutig sinn, déi kéinten zu verschiddenen Interpretatiounen féieren, an dat ass an engem bestëmmte Sënn, an dofir maachen ech och den Appell un csv, un déi nächst 14 Deeg do vill méi kloer Stellung ze huelen zum Index, well et eis geet eigentlech net duer, wann ee seet, dass d'Indexéierung weiderhin e feste Bestanddeel vun hirer Politik bleift a sécher gestellt soll ginn, datt d'Léin an d'Rente sollen am Schratt mat de Liewenshaltungskäschte Schratt halen. Ech mengen, iergendwou schléisst dat bestëmmte Manipulatiounen net onbedéngt aus. Do feelt et eis u Klorheet am Text. A wéi gesot, mir maachen hei keng Ënnerstellungen. Mee dat, wat mer eis wënschen, dat ass, dass mer och do an den nächste 14 Deeg vläicht méi e klore Saz dozou kréien. Voilà, ech kéint awer och d'Piraten do nennen, déi mat deem ech guer net averstane sinn, well Déi, déi u sech eng Verschlechterung vum Index virgesi well se eng Deckelung bei dräi Mol de Mindestloun proposéiert. Mee bon, ech wëll awer net elo am weidere Verlaf esou iwwerall an d'Detailer agoen, wéi ech dat elo gemat hunn, well soss sëtze mer nach laang hei zesummen. Dofir hu mer Iech och dat iergendwou zesummen, zesummen gestallt elo an Dir hutt et als Material, fir et am Detail ze kucken. Wichteg ass awer dann, Eis zweet grouss Fro, Mindestloun, a wou mer natierlech iergendwou en negative Bilan maachen, dass den OGBL ass jo déi Gewerkschaft, déi eigentlech, kann ee soen, de facto déi eenzeg Gewerkschaft, déi e seriö fuerdert, de Mindestloun strukturell Erhéijung zënter 2015 an 10 Prozent. Op d'Argumentatioun ginn ech haut net nach Lo onbedéngt weider am Detail an, deen hu mer am leschten OGBL aktuell an eisem Dossier ganz am Detail eigentlech veröffentlecht. Awer wat hei zielt, dat ass déi strukturell Erhéijung, déi ech vläit an engem Saz nach eng Kéier wëll erklären. Hei geet et ëm de Loun, hei geet et net ëm iergendwelch Sozialleeschtungen. Hei geet et och esouguer mol net ëm d'Fro vun der Steierbefreiung vum Mindestloun, och déi Fuerderung hu mer, nee, hei geet et mol als éischt ëm de Loun u sech. Wéi gëtt d'Produktivitéit an d'Betribsresultater hei, wéi ginn déi verdeelt? An do verlaange mer vun Nationalpolitik, dass e Loun do gesat gëtt als Mindestloun, deen och profitéiert vun deene Produktivitéitsgewënner an de wirtschaftleche Resultater, déi hei zu Lëtzebuerg gemaach gëtt. Et muss een, an den Här Bettel huet et ënnerschriwwen, zu Göteborg europäesch Sail vun, also vun de soziale Rechter, dass de Loun, an do gëtt net vu Sozialleeschtung geschwat, dass de Loun et engem muss méiglech maachen, an engem Land dezent kënnen ze liewen, ëmmer, an dat ass wichteg, par rapport zu de sozialen a wirtschaftleche Bedingungen, also vun der allgemenger Situatioun vun deem betreffenden, vun deem betreffende Land. Ech betounen also, et geet ëm de Loun, d'strukturell Erhéijung vum Loun. An ech huelen nach eng Kéier d'Beispill, ech schwätzen ëmmer do vun de Botzfraen, Botzmänner, déi virun esou vill Joer nach a Betriber geschafft hu wou de Kollektivvertrag gouf, wou si och drënner gefall sinn a wou se net outgesourced gi sinn oder outgesourced waren, do hu se profitéiert vun de Gesamtproduktivitéitsgewënner an deem Betrib, well wéi komme se dann zustan, ween ass elo méi wäert, d'Botzfra, ween an esou weider, si kommen, si hunn dovu profitéiert, hate besser Konditiounen wéi déi, déi se haut hunn, nodeem se outgesourced gi sinn, wou déi Produktivitéits an déi Resultater vun deene Betriber, déi selwecht, wou ech elo geschwat hunn, net méi op dat Personal an aner Deeler vum Personal mëttlerweil iwwerginn. An dat dréckt fir all déi Leit d'Léin no ënne, well se net méi vun der gesamter Produktivitéitsentwécklung an engem Land profitéieren. Dat ass d'Haapt, Argumentatioun vum OGBL fir d'Erhéijung vum Mindestloun, dat soll ganz kloer sinn, dat soll och engem Här Würth ganz kloer sinn, deen jo weider näischt anescht fäerdeg bruet, ech hunn dat am Tageblatt-Interview geliest, fir souguer esou wäit ze goen, dass se soen, jo, mee dat betrëfft jo esou vill Leit souwisou net, déi hei am Land liewen, mee esou vill, déi ausserhalb de Grenzen, ausserhalb der Grenz liewen. Éischtens ass d'Argumentatioun falsch, well d'Proportioun Um Niveau Mindestloun zwëscht Frontalieren a Residenten ass plus ou moins déi selwecht, déi mer op ganz anere Schnëtter gesinn vun der Aarbechtspopulatioun, ass ass iwwerall plus ou moins déi selwecht Proportioun. Insofern ass d'Argumentatioun scho falsch. Mer hunn vill Leit hei am Land, déi mindest, déi hei wunnen, déi Mindestloun verdingen, oder wéi ëmmer méi Leit hei am Land, déi net wäit vum Mindestloun verdingen. An dat sinn d'Realitéiten. An eng zweet Realitéit, dat ass eebe ganz genau, datt mer do en Transfert hu vu Produktivitéitsgewënner, deen nëmme no ënne leeft an dofir d'Fuerderung, de Mindestloun muss erop. Déi Parteien, déi déi do Positioun ënnerstëtzen, op déi eng oder déi aner Manéier, well se verschidde Modeller hunn, dat hu mer erausfonnt, datt dat d'LSAP ass, déi Lénk, KPL, an d'Piraten an och déi Gréng, déi allerdéngs e plus ou moins en diffusen Modell hunn. Dogéint, géint d'strukturell Erhéijung vum Mindestloun, huet sech csv ausgeschwat an DP. Mär hunn dann an deem selwechte Kontext d'Fro vun der steierlecher Entlaaschtung, Steierkredit, do ass et d'LSAP, csv, KPL an d'DP, déi sech dann doriwwer wëllen u sech, wou se soen, hei do muss eng Verbesserung passéiere fir de Mindestloun. Dat ass u sech eng zousätzlech Fuerderung vun eis, niewent der grondsätzlecher Erhéijung vum Loun, woubäi eng DP mol och net um Niveau vun der Steiertabell eppes wëll änneren, mee beschtefalls bei de Sozialleeschtungen. Do gëtt da vun der Mietsubventioun geschwat. An do gesäit ee wéi d'Welten ganz, ganz wäit auseneen sinn. An ech muss och do eng Kritik, nach eng zousätzlech, un der DP maachen, well wann een een Text genau liest, da gëtt eigentlech indirekt esouguer den aktuelle Mechanismus vun der Upassung, periodescher Upassung vum Mindestloun un d'Lounentwécklung a Fro gestallt, well dat wëlle se kucke fir um Hannergrond Aarbechtslosegkeet an a Wirtschaft. An dat ass schonn e staarkt Stéck, wann een dat an e Programm eraschreift. Do geet ee jo nach eeschter an eng aner Richtung. Sou, dat alles zur Lounpolitik. Op déi allgemeng Lounpolitik ginn ech elo net weider an. En anert Thema, wat jo dann am Mëttelpunkt vun der Diskussioun steet, sinn d'Aarbechtszäiten. An ech huele mer dat och elo hei als ee vun de prioritäre Punkten, aus dem einfache Grond, Et geet jo net nëmme just ëm d'Diskussioun iwwert d'Aarbechtszäitverkierzung, déi verschidde Parteien eigentlech an hirem Programm stoen hunn. Mee et geet awer virun allem och iwwert déi ganz Logik iwwert d'Aarbechtszäiten, wéi soll Aarbechtszäite gestalt ginn. An do ass et interessant, datt eng ganz Partie Leit déi Saachen opgräifen, déi moie mer Soen, d'Fro vum Recht op Deconnexion, verschidde Parteien, déi hunn Iwwerleeungen, Deelzäit muss ausgebaut ginn, awer Deelzäit am Retour, dat heescht, datt ech Recht soll kréien, Deelzäit wärend enger gewëssener Phas vu mengem Liewen aus deem an deem Grond ze maachen, mee wou ech awer dann d'Garantie hunn, och erëm op den Temps plein erëm zeréck ze kommen, wou et also net, wou et also e Retour ka ginn. Do ginn et also eng ganz, ganz Partie vun interessanten Iwwerleeungen, Kuckt se selwer no, wéi déi eenzel Parteien. Dat géif elo fir mech hei ze laang féieren, wann ech dat alles géif am Detail maachen. Awer ee Punkt, ee Punkt, wat d'Aarbechtszäit ubelaangt, nieft der Aarbechtszäitverkierzung, well d'Aarbechtszäitverkierzung, do ass et esou, datt eng LSAP, déi Lénk, d'KPL dofir antrieden, d'Aarbechtszäit ze verkierzen. An dann hu mer d'Piraten an déi Gréng, déi wëllen doriwwer diskutéieren. An csv an d'DP sinn negativ dozou dozou agestallt. Dat just zur Informatioun. Wat awer elo ganz wichteg ass, dass d'Fro vun der sougenannter Flexibiliséierung, an do kommen ech net dolaanscht an dësem Kontext ze soen, dass mer schockéiert eigentlech sinn iwwert dat, wat d'Demokratesch Partei proposéiert. D'Demokratesch Partei, déi dohinner geet an éischtens, an ech verstinn hire Saz net, dass se d'PAN-Gesetz, dat neit PAN-Gesetz u sech net am Interesse vun den Arbeitnehmer gewiescht wär. Also wann ech kucken, wéi d'Arbeitgeber sech opgereegt hunn, da weess ech net, ob se do dat falscht Wuert net geschriwwen hunn. Wann awer déi weider Erklärunge kommen, An dass do wou ech schockéiert sinn, dat ass wann een da seet, mär wëllen d'Aarbechtszäit op 12 Méint am Aarbechtsgesetz flexibiliséieren an d'Aarbechtszäitorganisatioun insgesamt mat innerbetriebleche Vereinbarungen tëschent Arbeitnehmer an Arbeitgeber maachen, dann heescht dat näischt aneschtes, wéi éischtens emol zu 250 Prozent d'Fuerderunge vun der UEL, vum Patronat ze iwwerhuelen an domat alles aneschtes wéi salariatsfrëndlech ze sinn, mee absolut salariatsfeindlech, well ech erënnere just drun, dass dat och gläichzäiteg bedeit, Da sinn d'gesamt Kollektivvertragswiesen, op all Fall alles wat mat Aarbechtszäiten ubelaangt, hei am Land a Fro stellt, géint d'Kollektivvertragswiese geet, well bekanntlech ass et esou, et kann een am Moment am neie PAN-Gesetz bis véier Méint goen an der Fro vun de Referenzperioden, alles driwwer bis zwielef Méint ass méiglech, et ass haut scho méiglech, awer just iwwer Kollektivverträg. Dat heescht, da froen ech mech, wann d'Demokratesch Partei dat do elo esou fuerdert, heescht dat, mir wëllen dat selwecht ouni Kollektivverträg, An dat ass eng frontal Attack géint d'gewerkschaftlecht Verhandlungsrechter an domat d'Verhandlungsrechter vum Salariat. An hannert deene Verhandlungsrechter elo stinn d'Aarbechtszäitinteressen, déi giffen ënnert esou enger Formule total ënnert d'Rieder kommen. Dat anert bedeit dat och, innerbetriiblech Vereinbarung, dat ass net méi d'Wuert Kollektivvertrag. Nee, nee, dat ass, Mir ginn eis och schonn eens am Betrib. Genau dat, wat eng UEL probéiert huet am Pan-Gesetzdiskussioun duerchzekréien. Mär ginn eis do ënnert eis eens. Mär brauchen net d'Gewerkschaft, mär brauch keng Organisatioun vun de Salariéen, déi do d'Aarbechtszäit, mär brauchen dat net. Mär ginn eis eens. Wéi dat ausgeet, wësse mer. Wéi dat ass, dat ass u sech eng total Ënnerwerfung vum Salarié ënnert d'Interesse vum Betrib, déi do verlaangt gëtt. A wann ech en drëtte Punkt do kombinéieren, bei der selwechter Partei, déi zum Volet Aarbechtsrecht, mer näischt aneschtes fonnt hunn, wéi datt se gesot huet zum Aarbechtsrecht, do ginn et jo nach vill Punkten, nee, nee, et gëtt just ee Saz, deen heescht, do soll d'Zilorientiertheit vum Aarbechtsrecht soll iwwerpréift ginn, an dat ass déi politesch Positioun. Dann stellen ech mer d'Fro, wou soll, wann dat do en Ziler sinn, ma da wësse mer, wou et soll Higoen, an dat ass doudsécher net déi Richtung, déi anzeschloen ass. Wat déi aner Parteien zu der Aarbechtsflexibiliséierung soen, ech ginn, wéi gesot, ech kann net op all Punkt agoen, do wär ech och frou, wann déi eng oder déi aner méi prezis géif ginn, wou ech elo keng wëll direkt hei erwänen, mee och do ginn et Saachen, déi misste vill méi preziséiert ginn, fir dass eigentlech e Wieler genau wéisst em wat et do giff goen an do misst jo eigentlech drëms goen wann een Parteiprogrammer schreift. Ech kommen dann zum Sozialdialog, do do gëtt et vläicht dat heien ze soen, dass ech positiv fannen, dass beispillsweis eng LSAP, déi Lénk, KPL, u sech Insgesamt, ech fuerderen, dass d'Streikrecht nach gestäerkt gëtt, dass insgesamt d'betriblech Matbestëmmung eropgesat gëtt a virun allem och d'Kollektivvertragswiesen hei zu Lëtzebuerg gestäerkt gëtt. Interessant ass awer och bei der csv, wou gesot gëtt, Mär wëllen Do sinn zwou Saachen, d'Iwwerschaffung vum Kollektivvertragsgesetz aus dem Joer 2004, dat soll ugepasst ginn un déi verännert Aarbechtswelt. Bon, ech kann esou eppes als Gedankegang natierlech ënnerstëtzen, aus deem einfache Grond, well mir jo selwer soen, dass do munches eigentlech muss un d'nei Situatiounen adaptéiert ginn. Allerdéngs bei esou Saache sinn ech natierlech och ëmmer frou, wann ee giff méi am Detail awer schonn gewuer ginn, wou eigentlech, op welcher Base vu Problemer een zu esou Iwwerleeungen kënnt. Mär kënnen op all Fall soen, firwat dass mir zu esou Iwwerleeungen kommen. Dann d'Tripartite, och csv, d'Tripartite als Kriseninstrument ze gesinn, do, dat ass näischt aneschtes, wat den OGBL ëmmer seet, d'Tripartite ass e Kriseninstrument an näischt aneschtes. An ech si frou, dass csv do eigentlech e gewëssene Sënneswandel, da matgemat huet, well wann ech mech erënneren, bis 2013, aus wat nach eng Tripartite hei zu Lëtzebuerg bestanen huet, an dass dat nach just e Gremium war fir den Index ze manipuléieren a soss guer näischt aneschtes, da fannen ech dat gutt, dass mer elo erëm zeréckfannen op eng Notioun vun Tripartite als Kriseninstrument, dann och nach kombinéiert Mat deem, wat ech och just kann ënnerstëtzen, eng, dass ee sech hannert de Wirtschafts a Sozialrot stellt an deen och un Entwécklunge wëll upassen, dat kënne mär nëmme da mat matdroen. Wéi gesot, op eng aner Partei ginn ech net méi an. An zu der Demokratescher Partei, wat de Sozialdialog ubelaangt, also do hunn ech scho vun innerbetribleche Vereinbarunge geschwat, soss ass do net vill Ze gesinn. Mär hunn dann een, eng aner rout Linn. Eng aner rout Linn, déi mer gezunn hunn, ass natierlech d'Rente. An do ass dann och ganz interessant ze kucken, wat dann déi eenzel Parteien dozou, dozou soen. Ech mengen, eis Positioun ass jo kloer, Mär wëlle keng Verschlechterung vun eisem öffentlech-solidareschen Rentesystem, mee eng fortschrëttlech Upassung och un Entwëcklungen do, wou et noutwenneg, mee fortschrëttlech heescht net eng Erweiderung um Niveau vun dem Eropsetze vum Rentenalter oder iergendeng Leeschtungsverkierzung, mee aner Upassungen, wéi zum Beispill och vun där enger oder anerer Partei opgeworf ginn ass, dass et haut och bestëmmte Periode ginn, wou een eigentlech misst ënnert d'Sozialversécherung an d'Sozialbäiträg schuelen an esou weider. Mee gutt, och dat sinn Detailer, op déi ech elo net aginn. Vill méi wichteg ass eigentlech emol ze kucken, wee wëll dann eppes mat de Rente maachen. Eng LSAP seet, un den aktuelle Grondlage festhalen, keng Rentekierzungen, keng Erhéijung vum Rentenantrëttsalter an, interessant, mëttelfristeg nei Finanzéierungsquellen erschléissen. Do gëtt dann u Robotersteier oder un d'Finanztransaktiounssteier geduet. Dat sinn esou déi wesentlech Punkte vun enger LSAP. Ech kéint elo dann awer och eppes méi Negatives soen zu eiser rouder Linn. An dann huelen ech mer d'Demokratesch Partei, déi schreift, all dräi Joer soll iwwerpréift ginn an da gegebenfalls, an dat kennen ech eigentlech vun där leschter, oder net dëser, mee vun der leschter Legislaturperiod dat Wuert u wichtege Stellschrauwen dréinen, u wichtege Stellschrauwen dréinen. An dat heescht, dass do also Leeschtungsverschlechterungen, Rent, Verschlechterung vun eiser Renteversicherung, alles aneschtes wéi ausgeschloss ass. An do kënne mer eigentlech virun esou, virun där Saach nëmmen nëmmen warnen, zumools da wann dat gekoppelt ass un d'Förderung vun Privatversicherung, wou mer dann awer genuch steierlech Gelder hunn fir dat fir dat ze ënnerstëtzen. Dat ass genau déi Politik déi zu deene Bréch an der Gesellschaft féiert déi ech déi ech virdrun ugeschwat hunn. Bei der csv do maan ech en Appel och elo an deenen nächste 14 Deeg och do méi Kloheet ze schafen, well et deet mer leed, ech weess net wéi et Äech geet, mä mär ginn eigentlech net klug aus deem wat eng csv zu der Rentefro schreift. Ech wëll hei doudsécher elo näischt ënnerstellen, do et läit mer wierklech friem, fern dat ze maachen, awer ech wënsche mer vill méi e kloren Text. Am Moment hu mär en Text, deen op der enger Säit seet, Vun deenen aktuelle Leit, also Salariéen, sollen d'Rentenusprech geséchert bleiwen an d'Rente soll net gekierzt ginn. Da kéint ech froen, jo, gëllt dat och fir de Rentenajustement, esou wéi e virgesinn ass fir zukünfteg Rentenusprëch, deen een a senger Carrière sech erwirtschaft oder net, an esou weider. Do si vill Froen, déi oppe bleiwen. Zumools wann een nach vun den aktuelle Salariéë schwätzt a gläichzäiteg awer seet, jo mär wëllen eng Reform maachen, well, an da kënnt ee mat deene klasseschen Argumenter, iergendwann renne mer an de Bëton, jo da muss ee mär soen, wat soll déi Richtung vun där Reform, do geet et net duer, déi wëlle mär mat de Sozialpartner diskutéieren, well op der enger Säit dat eent soen, da soen awer, mär brauchen eng Reform, An schwätz ech vun aktuelle Salaien, da soen ech, jo, a wat heescht dat? Maache mer do d'Differenz? Déi Jugendlech, déi haut an der Schoul sinn a moar, a moar schaffe ginn, sollen déi eng méi schlecht öffentlech solidaresch Renteversécherung hunn? Ass dat net ausgeschloss? Ass dat dat, wat uviséiert gëtt? Geet net fir déi Eischt, mee fir déi Nächst? Dat sinn déi grouss Froen, déi elo opgeworf sinn. A wéi gesot, esou sinn An deem Sënn Interpretatioune méiglech, déi Verschlechterunge vun eisem ëffentlech-solidaresche Rentewiesen net ausschléissen, zumools wann een och elo fir déi Mandature eng Reform ukënnegt. An do, do heescht et opzepassen. Ausser déi Partei geet dohinner a kläert all déi doe Froe vill méi grëndlech. Also wéi gesot, et sinn nach 14 Deeg, 14 Deeg Zäit. Krankeversécherung, Bon, ech hunn do, dat sinn awer elo schonn déi méi spezifesch Themen, wéi de Tiers payant généralisé, wou eigentlech déi meescht Parteien dofir sinn, csv an engem ganz méi aschränkende Sënn, an DP mengt, huet keng Meenung dozou, dat soll een ergebnisoffen diskutéieren, steet do. Krankeversécherung, mengen ech, wat ëmmer erëm erauskënnt, a mir fannen dat positiv, also mir fannen insgesamt, datt et eis gelongen ass, datt mer ganz vill Sujeten, déi mer als Diskussioun geheit hunn, vun den eenzelne Parteie behandelt gi sinn. An dat ass ebe konstruktiv an och positiv an och inhaltlech gutt fir eng Wëllensbildung. Dofir muss een och erofvirsträichen, datt eigentlech déi meescht dofir antrieden, datt de Leeschtungskatalog Déi eng nennen dat Nomenclature, déi aner Leeschtungskatalog an esou weider Insgesamt um Niveau vun der Krankekeess, Krankeversécherung, Gesondheetskeess, mee Krankeversécherung solle gestäerkt ginn, dass eben och nei Strukturen entweder geschaf ginn oder verbessert sinn. An da si mer natierlech an den Diskussiounen iwwert d'Urgencen, mir sinn an den Diskussiounen iwwert d'Maisons médicalen an esou weider. an dann eben och Parteien, déi ganz kloer drop halen, dass dat am öffentleche Gesondheetswiese bleift an net privat kommerzialiséiert gëtt. An voilà. Dann géif ech nach just allgemeng zu de Sozialleeschtungen an op d'Thema vun der Fiskalitéit agoen. D'Sozialleeschtungen, Bon, do ass et esou, erwänen ech eng Kéier elo d'Piraten emol, well do kënnt jo hiert bedéngungsloost Akommen, wat do gefuerdert gëtt. Ech wëll also GBL ganz u stecke mech och do gréissteels mat de gewerkschaftlechen Analysen am Ausland. Et soll een hëllech oppassen, op déi Saach mat deem bedéngungslosen Akommen, also wann een an esou eng Richtung geet, da gëtt jo meeschtens verschwiegen, datt dann eng ganz Partie aner Saachen, déi elo Elementer, wesentlech Elementer vum Sozialstaat sinn, natierlech a Fro gestallt ginn, ob dat d'Indemnitéit vum Chômage ass oder ganz aner Saachen. Et ass also net, datt een do eppes zousätzlech kritt, mee dat kann souguer esou sinn, datt et do herno manner gëtt wéi dat, wat ee fir déi meescht Leit an der Gesellschaft huet. Mee onofhängeg dovun ass et eng Linn, déi eigentlech fatal ass an enger Gesellschaft, déi am Ëmbroch ass. Ech hu virdrun ugeschwat, nei Technologien, digital Entwécklungen. Ech gi guer net op déi Statistiken a, wou déi eng soen, do falen esou vill Aarbechtsplazen ewech oder d'Aarbecht geet eis aus an déi aner soen de Contraire. Mir wëssen, dass et mat ganz, ganz ville Wandelen ze dinn huet an dat am Liewe vun de Leit selwer, well alles vill méi schnell geet. An do muss och eng Politik gemat ginn, dass, wann et dozou sollt sinn, dass déi Produktivitéitsgewënner an esou weider op där anerer Säit och eben eng allgemeng Rationaliséierung vun Aarbecht géif stattfannen, déi Kéint riskéieren, datt et zu Aarbechtslosigkeet kënnt, jo dann geet et em Verdeelungsgerechtegkeet bei der Aarbecht, d'Verdeelung vun der Aarbecht, an da si mer bei der Aarbechtszäitverkierzungsdiskussioun op all Geleeënhecht aneschtes, statt datt mer herno eng Logik hunn an eiser Gesellschaft, wou mer um ënneschte Rand ebe Leit hunn, déi hu jo bedingungslos Akommes, mee dat ass et an do bleiwe se par rapport zu aneren Deele vun der Gesellschaft. Dat wär eng vun deene. Schlëmmste Spaltungen, déi nëmme, déi nëmmen denkbar ass. Entschëllegt, datt ech elo e bëssen méi laang do ausgeholl hunn, mee et war jo ëmmer mat, ëmmer erëm an der Diskussioun, dat sougenanntent bedingungsloost Grondakommes. Bon, zu de Sozialleeschtunge maachen déi Gréng, grad esou wéi beim Index, keng Aussoen. Och do hu se 14 Deeg Zäit, eis Zäit, et ass hir Decisioun, ob se et maachen oder net, eppes dozou soen oder net. D'LSAP, d'Indexéierung vum Kannergeld, respektiv 2019 Erhéijung vum Kannergeld, dat begréisse mer. Allerdings man ech do, ech soen am Nachhinein, nach emmer d'Kritik, dass mär un sech e Projet de loi do leien hunn, deen zwar verbesserungs-, net nëmme fäeg ass, mee e muss och verbessert ginn. an dat op der Base vun dem Accord, dee mer den 21 November 2014 mat der Regierung getraff hunn am Zukunftspak, wou et iwwert d'Indexéierung ewech geet. Do geet et u sech d'Indexéierung plus eben d'Entwécklung, d'real Léin hei zu Lëtzebuerg un den d'Entwécklung vum Medianloun. Dat war d'Basis, geet also méi wäit, méi positiv ass et egal wéi. Jo, bei der csv, ech mengen, dat kennt Der, ech mengen, do gëtt et e klenge Retour en En arrière op d'Allocation d'éducation an d'Staffelung vum Kannergeld. Bon, ech brauch dat net alles elo hei opzezielen, mee interessant ass bei der DP, dass eigentlech déi eenzeg Ausso, déi gemat gëtt, dass de System vun de Chèques-servicen ofschafen an duerch en neit ersetzen. Soss keng Aussoen. Jo, da si mer natierlech gespaant, wäer mer eigentlech gespaant ze wëssen, wat dat wat dat dann eigentlech soll sinn. Ech mengen, dat ass awer trotzdeem, geet net duer ze soen hei, dat, well éischtens muss ee vläicht kënnen motivéieren, firwat dass ee wëll eppes ofschafen, dat wär eng Schlugg-esch, an da soen, jo, a wa mer et ofschafen, hu mer eng besser Idee. Ka jo sinn, dass en eng besser Idee huet, mär verschléissen eis net net besserer Iddien. Ech wëll an deem Zesummenhang och op dat agoen zu deem Congé-parentals-Geschicht, wou jo d'Madame Cahn, meng ech war et, am Numm vun DP, an et steet jo och am Programm, gesot huet, hei de Congé parental plus 12 Méint, awer ënnert Formule Congé, ech nennen dat elo an eise Wieder Congé sans solde, wou de Staat misst dann oder géif dann d'sozial Bäiträg iwwerhuelen. An, bon, Der kënnt Iech virstellen, dass mir dat natierlech begréissen an deem Moment, wou een nach zousätzlech Méiglechkeete schaaft, Congé parental, et si jo och anerer, déi nach d'Erhéijung vun deene Méint, déi indemniséiert ginn, fuerderen, dass een dat allgemeng eigentlech begréisst, well dat, Positiv aus ass äus villen Ursaachen eraus, op déi brauch ech och net weider anzegoen, mee da soen ech, da muss et awer esou sinn, dass et sozial gerecht ass an dass och jiddferee kann dovu profitéieren. An ech soen elo hei ganz kloer, eng Famill mat zweemol Mindestloun, Dee Congé parental hëlt mat der Indemnitéit, kënnt domat iwwer d'Ronnen, well et eis jo gelongen ass, an dat war och den Zukunftspak-Accord, dass mëttlerweil de Congé parental, also Niveau Mindestloun huet, respektiv sech mat dem, mam Mindestloun dynamesch entwéckelt. Schéin, gutt. Et war eng gutt Reform, mä ech stoung och ëmmer hannendrun. Wann awer elo gesot gëtt, jo elo maache mer Congé sans soldes als Méiglechkeet, jo et iwwerleet, déi eng kënnen sech dat leeschten, mee eng Famill, déi zwee Mol Mindestloun schafft, déi kann sech dat net leeschten. An da stellt sech eben d'Fro, ob dat sozial gerecht ass. D'Äntwert ass ganz, ganz schnell fonnt, Dat ass sozial ongerecht. An dofir plädéiere mir jo dann éischter, dass ee seet, okay, eropsetzen, wou awer virun allem, an dat kann an eisen Ohren roueg sozial gestaffelt si, sozial selektiv si, wou et fir déi eng weider indemniséiert gëtt an déi aner eben dann deelweis indemniséiert gëtt oder carrément just Congé sans solde si par rapport zu deem Revenu, deen et ass, dass mer, egal wéi, dat muss och elo net déi leschte Formule sinn, déi ech elo hei gesot hunn, mee et ass awer nëmme fir eng Richtung unzeginn, da si mer a sozial Gerechtegkeet an da passéiert net dat, Wat ee bei de Familljeichtung deelweis passéiert ass, dass virun allem déi ënnescht Schicht vun de Reformen de facto net profitéiert huet a wéi eis Calculen draus ginn huet, trotz Chèque service, trotz fräie gratis Unterrecht, do d'Rechnunge guer net esou kloer sinn, wéi dat ëmmer dohinner gestallt gëtt a mär souguer op engem negative Punkt gelant sinn. Dann nach just als leschte Punkt, an da ginn ech mech, well. Ech weess, soss ginn ech erëm souwisou ze laang. Dat ass d'Fiskalitéit. Ass jo och e ganz interessant Thema. Ech hu gesot, de Sozialstaat muss Geld hunn, awer op der Basis, wa méiglech, vu Steiergerechtegkeet. An do ass jo dann interessant, par rapport zu esou kruziale Punkten ze kucken, wat dann déi eenzel Parteie soen, Fiskalitéit, Kapitalbesteierung eropsetzen. Do hu mer eigentlech déi Gréng, déi dofir sinn, baséierend awer virun allem op d'Fro vun de Stock Options. Dat selwecht gëllt fir d'LSAP, do kënnt nach d'Finanztransaktiounssteier dobäi. Bei der csv, jo, d'Stock Options, awer, an do kënnt erëm eng Formule, déi schwéier ze verstoen ass, do sinn also Bedingungen iergendwou drun gebonnen,

Déi Fro Betribsbesteierung erofsetzen oder net, an do hu mer natierlech hei dann ënnerschiddlech Optiounen. Mir hunn déi Gréng, déi géint d'Erofsetze vun der Betribsbesteierung sinn. Mir hunn eng LSAP dogéint. Mir hunn eng csv, déi dofir ass. An dann gëtt do vun der verbreetener Berechnungsgrondlag geschwat, déi dann awer soll do geschaf ginn. A mir hunn souguer Steiererliichterunge bei dem Risikokapital, esou un an Start-uppen an esou weider. Eng DP ass dofir, fir se fir Kleng a Mëttelbetriber erofzesetzen an och do d'Erliichterung vun de Start-uppen. Bon, déi aner Parteie sinn dogéint, respektiv fuerderen souguer d'Eropsetzen vun der Betribsbesteierung. Ech wëll eppes soen, an hei soen ech dann fir csv, also ech denken, et ass wierklech e Widdersproch, wann een dohinner geet a seet, a wëll Ausdrécken, Mär wëllen et, mär schwätze fir de Sozialstaat, mir wëllen de Sozialstaat. Ech denken och un déi Ausso zur Reform Rentenversécherung, wou scheinbar een dann iergendwou Problemer gesäit an da gläichzäiteg dohinner geet. an d'Finanzkraaft vun engem Staat wëll schwächen duerch eng weider Erofsenkung vun der Betribsbesteierung. Mir sinn der Meenung, dass dat wierklech net méi de Wee ass. An dat Argument, da maache mer d'Berechnungsgrondlag, kann een elo soen, d'Base imposable vun deem Ganzen méi breet, dat hu mer schonn eng Kéier héieren. Dat hu mer bei der Reform, net Rentenreform, mee bei der Steierreform déi lescht Hu mer dat héieren. Do ass och gesot ginn, Mir setzen d'Steieren erof, awer mer maachen d'Berechnungsgrundlag. Jo, dat eent ass passéiert, dat anert ass net passéiert. Mir hu schonn deemools gesot, Maacht emol dat eent an da setzt Der gegebenfalls d'Steieren erof. Mee nee, nee, ëmgedréit. An hei ass et erëm eng Kéier. Ech wëll nëmmen dat heie soen, Maacht Iech emol eng Kéier d'Méi, wann Der Zäit hutt, fir ze kucken, wéi vun nonzeger Joren un, Enn nonzeger Jore bis haut, systematesch Schrëtt fir Schrëtt d'Betribsbesteierung erofgesat ginn ass an gläichzäiteg d'indirekt Steierlaascht vun der Bevëlkerung an d'Lut gesat ginn ass. An da kënnt den drëtte grousse Pilier, dat ass d'Saach vun der direkter Besteierung vun de Personnes physiques. An wann eppes erofgaangen ass, massiv, Dann ass et d'Betribsbesteuerung. An anere Wieder, Betriber bedeelege sech ëmmer manner un der Finanzéierung vum Staat. An op där aner Säit verlaangen se awer vun deem selwechte Staat ëmmer méi, wann et ëm Ënnerstëtzung geet fir Innovatioun, Recherche an hei an do an esou weider. Dat geet net esou weider. a mir wëssen dat aus ganz Europa, dass vill Staaten, Haushalter leiden ënnert engem Manktum u Recetten, an dat éischstens emol wat d'Betriebsbesteuerung, dee ganze Fiskaldumping, deen do gemat gëtt, an zweetens natierlech, dass d'Kapitalerträg ze niddreg besteiert ginn insgesamt. A mir sinn net der Meenung, dass mir hei zu Lëtzebuerg nach weider, wéi sot eng Partei dat, un der de Stellschrauwen dréinen, well dat doen ass déi, déi ëmmer an eng an eng bestëmmte Richtung geet, an déi ass net gutt, déi ass net gutt fir d'Land. Och do, denken ech, soll déi Partei nach eng Kéier iwwerleeën, ob dat de richtege Wee ass, fir d'Problemer ze léisen. Déi aner Saachen, bon, bei der Steierung, Besteierung, ech mengen do gëtt vill diskutéiert iwwert de Grupp, een dat, Famille monoparentale, do gi verschidde Modellen. Ech erënnere drun, datt mär gesot hunn, déi Diskussioun, déi sollt effektiv stattfannen. Mir hunn och kee fäerdege Modell, soen ech direkt. Awer et ass ganz kloer, datt et an deem Barème ginn verschidde Situatiounen, An do denken ech schonn, dass et virun allem muss an eng Richtung goen, dass ee virun allem ënnen zu enger Steiererliichterung gegebenfalls kënnt, awer net no uewen, well da mécht ee nämlech de Contraire vun deem, wat een dann, da geet dat, da géif et wierklech an eng falsch Richtung goen. Mir hu verschidde Parteien, déi de Steierspëtzesaz wëllen erophiewen. Menge mat eis verbënnt sech dat op engem Punkt, dat ass, dass mir jo fir eng weider Oflaacherung vun de sougenannte Mëttelstandsbockel sinn. An dat bedeit, wann een do wëll an engem steierlechen Equiliber bleiwen, dass en effektiv no uewen nach weider eropgeet um Niveau vun, nach weider eropgeet. Also historesch war e vill méi héich, emol zu aneren Zäiten, also mee dass een do nach eng Kéier awer erop, eropgeet. Jo, mengen dat ass déi wesentlech Saachen, déi do. Ze nenne sinn hei och vläicht da mat dem Mindestloun, dat heescht, dass eeben schonn eng csv, déi eeben de Grond, de Basis, den Astieg eigentlech an d'Besteierung, déi wëllen, déi wëllen u sech héijen, wat bedeit, dass der esou méi spéit an d'Steierbezuele kommt. Dat wär eng Entlaaschtung vum Mindestloun, wat dat och déi eng oder déi aner Partei proposéiert. Voilà, dat esou e bëssen zu deem Deel vun deem Gesamtiwwerbléck vun deem Parteieverglach virun de Walen. An ech hoffen eben, dass mir do eben e Bäitrag maachen duerch déi vergläichend Analys, fir dem Wieler eigentlech ze hëllefen, sech e Bild ze maachen par rapport zu zu sengem Choix den 14 Oktober. Ech ginn elo nach just kuerz op déi aner dräi ugekënnegt Dossieren an. Mär hunn eng Konfliktverschäerfung an dem Kollektivvertrag vun der Konstruktioun, dem Bâtiment, wou mer net weiderkomm sinn op der Conciliatioun. Mär ass eng Syndikatsleedung vum eisem Syndikat Bau an esou wéi dat ausgesäit, wäert do d'Verschäerfung eigentlech vun der Konfliktsituatioun Decidéiert ginn ass och vum dee Konflikt, deen elo scho laang unhält, an dat bedeit, dass mer do an eng weider Organisatioun vu gewerkschaftlechen Aktioune wäerten esou oder esou kommen. Fir eis ass dat do, dat ass jo och ee vun deenen Dossiere, wou d'Patronat mengt, d'Aarbechtszäite vun deene Leit wëllen ze verschlechteren, dat kënnt fir den OGBL net a Fro, grad ewéi et net a Fro kënnt, datt sech hir Léin net no esou laanger Zäit elo wesentlech och verbesseren, well och an der Loundiskussioun si mer ganz, ganz wäit do vuneneen. Dat zu deem Dossier. Dann hu mer den Unisvertrag. Do wëll ech elo, kann ech elo net all d'Punkten, mee do si vläicht Froen do dozou, wou mer frou sinn, Dass dee fir 1800 Leit, do falen 1800 Leit drënner, dat heescht den OGBL huet elo do e Vertrag ofgeschloss, deen ee vun deene gréisste Verträg hei aus dem Land ass, wann ech emol ofgesi vun deenen reng sektorielle Verträg, d'Uni ass jo eigentlech kee Secteur un sech. An do sinn awer och eng ganz Partie vun interessante Saachen dran, ech mengen niewent d'Aféierung vun elo Carrièren, Lountabellen an alles, sinn awer och do esou Saachen elo agefouert ginn, wéi d'Recht op Déconnexioun, dat heescht ee vun deenen éischte Verträg, wou mer also och elo eng kollektivvertraglech, géing ech soen, Bestëmmung dozou hunn. Wéi gutt dass déi dann ass, wäert sech dann erausstellen, mee dat ass awer och elo net onbedéngt den Usproch fir déi éischt Kéiere wou esou eppes ageschriwwen gëtt, well dat jo och rapid Entwécklunge sinn an ëmmer erëm Upassunge. Mee Do sinn eben och eng ganz Partie esou Saachen dran, déi ganz interessant sinn a wou ebe wäerten Impakter hunn op de Rescht vun eisem Kollektivvertrag. Sief se positiv, ass dann och de Kollektivvertrag, den eischte bei H&M am Commerce, e Vertrag, dee virun allem ka richtungsweisend ginn och an der Aarbechtszäitfro am Commerce. Do schwätze mer elo eng Kéier net vu laangen Ëffnungen, dat hänkt zwar ëmmer Mateneen zesumme lanen d'Ëffnungszäiten an d'Realaarbetszäite vun de Leit, net wéi aner Leit dat ëmmer probéieren duerzestellen. Mee an dësem Fall geet et ganz prezis, dat war och d'Ausgangssituatioun, dass mer d'Aarbetszäit vum Temps partiel, an deem Beräich Commerce ginn et vill Leit, déi net en Temps partiel volontaire schaffen, mee involontairement, well se kee méi en héije Kontrakt, kee Vollzäitkontrakt kréien. An do gëtt et dann elo eng gereegelt Aarbechtszäit, wou hiert Bedürfnis u sech sech realiséiert, nämlech dat, dass se fix Deeg hunn an eben en aacht Stonnen Dag, deen, wou also d'Deeg, wou an der Woch iwwerhaapt kann een, deemno welchen Temps partiel en huet, wou déi Deeg kloer limitéiert sinn an agegrenzt sinn, an dat ass eng wesentlech Verbesserung fir d'Liewensqualitéit vun deene Leit, déi an deem Betrib schaffen. An de Betrib erméiglecht awer, duerch de Modell, deen agefouert ginn ass, awer senge betribleche Besoinen nozekommen. An dat ass u sech e ganz positiivt Beispill, wat mer da jo ëmmer erëm soen, dass, wann ee wëll Aarbechtszäite aféieren, och nei Aarbechtszäiten aféieren, da soll en dat iwwer Kollektivverträg maachen, well dat ass déi beschte Garantie, dass een net nëmmen unilateral eng Interessensvertriedung bei den Aarbechtszäiten ëmsetzt, mee eben dass zwou Säite sech op engem Aarbechtszäitmodell, wou jiddweree finalement dovu ka profitéieren, och dat e klengen Signal Richtung Demokratesch Partei, do de Kapp ganz schnell ze wiesselen, well deen, deen se do wëlle fueren, dat ass doudsécher Dee falschten, dat war et. Et ass jo no op fir, wéi ëmmer, fir Är Froen.